Мӕ фосӕн давынӕй нӕ тарстӕн, нӕ кодтон никӕмӕ хӕлӕг. Мӕ хӕрӕг чи адава, уастӕн йе уый йӕхӕдӕг у хӕрӕг. Ӕмбисонд радзурыны бӕсты мӕхи кой ракодтон сӕрӕй, фӕлӕ зӕгъынц, кӕмдӕр хӕхбӕсты Мӕгуыр лӕг цард йӕ ном, Цӕрай. Мӕгуыр цӕрынмӕ кӕны мгъуыдтӕ. Уыдзӕн йӕ фидӕн аз хуыздӕр. Уӕвгӕ, мӕгуыр йӕхи нӕ хуыдта. Уыдис ын фидар къухтӕсӕр. Зӕгъынц ма, балхӕдта цъӕх хӕрӕг, фынддӕс сырх туманы йӕ аргъ. Табу Хуыцауӕн, дурджын хӕрды хӕсдзӕни узгӕ-узгӕ уаргъ, хӕсдзӕни къодӕхтӕ цырӕгътӕн, кӕндзӕни мусы фӕзынӕй. Мӕгуыр лӕг кувӕг у Хуыцауӕн, йӕ фӕрцы фервӕзти зынӕй. Хуыцау, бӕрзондӕй зӕхмӕ ракӕс, уынысӕй кувын дын ныллӕг, дӕ фӕрцы фесӕфтимӕ сагъӕс дӕ фарнӕй цардӕн хъӕуы лӕг. Лӕг, куывд нӕма фӕци йӕ усӕм, кӕугӕ йӕ хъӕр кӕны, Фатис! Нӕ хӕрӕг адавд удмусӕй, нӕ хӕрӕг охсы дӕр фӕцис! Сӕрӕй ӕрбаста кард йӕ фарсыл, йӕ къухмӕ райста хъама туас, хъӕубӕстӕн иу къӕдзыхы фахсыл уыдис сӕ иумӕйаг ныхас. Фыдӕлты фарнымӕ ӕгъдауыл уым радта се ппӕтӕн салам, стӕй хъама иу цъӕх дурыл дауы, Мӕ хӕрӕгдавӕг ам ис, ам. Кӕд мын ӕй нал дӕтта дзӕбӕхӕй, уӕд мӕ-иу ма ракӕнут хъаст. Мӕ хорз фыд-иу куыд кодта, охай! Ӕз дӕр кӕндзынӕн афтӕ раст. Фӕтарсти давӕг лӕг бӕлвырдӕй. Йӕ хуызӕй нал фӕци артау. Дӕлдӕр кӕм уыдзӕн фырт йӕ фыдӕй, йӕ фос ын раздахон фӕлтау. Ӕркодта хӕрӕджы йӕ цурмӕ, фыртӕссӕй бампылди ныттар. Мӕныл фӕуӕлахиз мӕ хӕйрӕг, фӕлӕ дӕ хорзӕхӕй ныббар. Табу дӕ дауджытӕн, дӕ зӕдтӕн, сӕ фарнӕй амондджын куыд уай, фӕлӕ мӕ бирӕ сывӕллӕтты дзӕгъӕлӕй ма ныууадз. Цӕрай! Хатыр дын уӕд. Цӕрай сӕхимӕ, цӕрдӕг йӕ хӕрӕгыл фӕраст. Йӕ хуыз бынтон куы рцыд йӕхимӕ, уддавӕг адзырдта ӕваст. Дӕ фыд? Нӕртон лӕг уыд йӕхӕдӕг, фӕлӕ ма зӕгъ ӕргом бӕлвырд. Куы йын уадавтой, йӕ хӕрӕг уӕд-иу цы ми кодта дӕ фыд? Мӕ фыд сарайӕн дзуры дардӕй. Уыдис тӕригъӕдгӕнаг лӕг. Фӕцыд-иу базармӕ ӕнкъардӕй ӕмӕ-иу балхӕдта хӕрӕг.